कथी कहै छियै भौजी अहाँ सब तऽ हमर नसीब कपार जारि देलियै एहन आदमी के हाथ बाईं पकड़ा देलियै ने से बाते छोड़ि दियौ वैल्यूए नहि करै हमरा बात के नहि कमाइ है नहि धमाइ है खाली गोटी नशा सुइया सब लगाबै है खाइ है दारू भांग खाइ है केना केकरा तर में हमर जीवन बीततै केना हम गुजारा करबै समझाबैत समझाबैत हम तऽ भाभी थाकि गेली यऽ हँ भैया के नहि कहलियै से बात ए केकरा से बतियाइ छी राखू तऽ भौजी करै छी पिंडा केकरा से कहै छली राखू एकरा से बात करब हम अपन भौजाई से बतियाई छलियै हत्तो घड़ी अपना भौजाइये से लागल रहिया आ दिमाग खराब करके धा दे अब कहले धोवा दे कनी मनी धौआ कथी करबे अहाँ धौआ कथी करबे से तोरा ना मालूम अंठिया के पूछे छिए दारू पीबे दारू पिया लागी पैसा मांगी छियो तऽ कथी हम कोनो बैंक छियै आ कि गाछी छियै जे गाछमे पैसा फड़े है तऽ अहाँके हम तोड़ि कऽ दऽ दू पैसो रहऽके चाही ने अहाँके दियके लागी आ माय जे पैसा दे राखे लागी उ पैसा कत धरि छी अहाँ जे हमरा से ढौआ मांगे छिए अहाँ कमा के देने छिए हमरा राखे के लागी जैसे हम दुख में से निकाल के हम अहाँ के द दू धवा ना हो तो एना कर दस किलो चाउर निकाल उहे बेच के हम दारू पी लेब ए अहाँ केहन निर्लज छिए हैं घर में तो एक रुपया कमा के देबे ना करे छिए एक रुपया के आसे नहीं हब आ घर में के चाउर उठा के अहाँ के द दू हम बेचे के लागी देख बेसी में बात करते छुआ कथी के हल्ला होइ छै घर में ये माय कहे दस किलो चाउर ला घर से निकाल के हम जब दारू पिए ले बेच के दस किलो चाउर अरे बेटा चाउर बेच लेबे त खैबे कथी पैसा मांगी छु त पैसा नहीं दे हवा तो कथी करू तो धान चाउर बेच के हम दारू नहीं पियो हमरा शौक न हवा हे कनिया एना क त हमर बेटा बिगड़ जायत तोहरा वजह से बिगड़ रहल है तू जे ढौआ जे तू द देब त ई धान चाउर बेचतै आय आ एहने ते कर के बेटा के सिक्का पर चढ़ा दियो ना माय अहा हमरा देना चाहिए राखा के लागी कि अहा के बेटा हमरा कमा के देना हबे जे खूट में बांध बांध के राख रे बेटा रे ई गाल जे बजबै है ई केकरो ने जीत दे अपना बात सब हैं एना नीक कर बात कहै छी त भक भका के लागे है बा ए चुप आ तू रे बेटा आय कते रुपया चाही तोरा कते रुपया चाहिए हजार रुपया चाहिए हजार रुपया चाही तोरा हाँ आ कोनो बात नहीं बेटा नहीं खैतै तऽ के खैतै आँय ढौआ है तभी ने खाय है तखनू से टपर टपर करी है घर में से कोसलिया रखने रहते आ दौड़ जे धरा दौड़ हमरा बेटा के तऽ नहीं होते धरा बेटा ई एक हजार आ जा खैया पिया होते ले तो हम जाए छियो आ जा साझे में वाप होतै एबे कैला ओ नहीं रही जाए आ अहाँ माय जहने तऽ बेटा के मन चढ़ाबै छै ना एक दिन अहीं के भारी पड़त से बात याद राखब अहाँ ये भारी कहाँ दुना पड़ जाए हे बेटा धन है आइ खैते एक हजार तऽ काल्हि लेते दू हजार हे है कनिया रुका तऽ कनिया कथी करू नहि करू कुछो नहि फुराइए देह हाथ सब थरथराइ है कथी करू

की कहियौ दारू पीते पीते देह भऽ गेलै खोखला पाइ मांगे जाइ छी ने घर बाले मर भऽ गेलै बलेट उल्टे पटक दी हमरे ना मोगी आबा नहीं तन चला चला हम पी अभी चाय तोरा चल पाइ हाँ ए त पाई नहीं रहता है ओ हमरा देखी नहीं हमर घर वाली त सर सर कापा लगी एक बाजी जे कह दे छे पैसा निकाल तो पैसा चुप्पे चापे दे दे बुझल तोहर घर वाली जी का न है हमरे पिए है कहलिए पिए बा तक थी चला ना पिया भी चाहे तोरा चल, चल। मन खुश कर देवा मन खुद के हमरा है हम चले ब्याह कुल के हमरा पियात नहीं पियात पाई नहीं की करू नहीं करू हम तो सोचे चली कथी कर दे कि कुछ है चोरा के बेचबे दे मार दे चोरी वाला काम नहीं करा पोठिया रहते ने टेंशन नहीं लिया तोरा आई पियाते पियाते पियाते घर वाली के मारत रहे छी मारबे करी छे ई बात ते ने छोरा कोन ने कोन दासा कर छी ओकरा चला अभी इहो मर्दबा कतऽ चलि गेल अइ से नहि जानि दारू पी कऽ आबि कऽ आ झगड़ा लड़ाइ कऽ लै हइ आ भागि जाइ हइ कतऽ हम खोजू नहि खोजू है चमेली कनिया हाँ दीदी कथी भेल कहलियो हमरा घरवला के देखलह ग हम अहाँ घरवला के ठीका पता लेने छी हमरा कहू तऽ पहिने है कनिया एहिमे ठीका के कोन बात है दारू पी कऽ आबि कऽ घर में झगड़ा लड़ाई कऽ लेलकै या आ भागि गेली ओनी चौरी दिस हमरा तऽ डर लगैया कहूँ फांसी तांसी नहीं लागि जाय फांसी लागै है तऽ लागऽ दियौ ना यह निकम्मा के पछाड़ी कैला अहाँ दिन राति लागल रहै छियै है कनिया केहनो है तऽ हमर घर वाला है क केना छोड़ दिए हाँ तऽ दिन राति थूरे है तऽ बढ़िया लगै है ना आ कहै छै हमर घर वाला है देख कनिया तू सब पढ़ल लिखल छा आ हम छी मूर्ख आ ऊपर से हमर घरो वाला है नशा करे है दारू पिए है

तऽ झेलू ने हमरा कथी कहै छियै झेलबे करबै दोस्त बोले ना जे बात का भाई लेकिन तोर बोले बड़ी मस्त खबरदार साथ बटिया ए रुक सार पहले पूरा बात हमरा कह दे तोर बोने तोर बो के हम देखलियो तो हमरा तोरा बो से प्यार भगलो प्यार ओकरा से जे शादी होते ना तो सार हम ओकरा सोफा सेट पर से तो सुतैने रहती बुझली सार देखले छियै बैठ- देखले छियै सार गाँव के भैया छी ने ते पर तोरा कुछो नहीं कहै छियो दोस्त रीति ने तो तोरा बहू कहलक हम भाग जीतियो शादी ब्याह कर ली चार दारू पिया देले हाँ तैके गटी ऐके की मतलब की मतलब रे हमरा बहू के बेटी कहबे ए बहू के बेइज्जती नहीं कैले सार बड़ाई करी छियो

ये बिजली भौजी ये ये गांव वाले काकी निकलू ना ये ए, कतऽ चल गेलै सुन हाँ? कथी भेलै अब मार भऽ गेलै ये क- क- क- ककरा मार भऽ गेल घर पर भैया सुन मार करे अब अहाँ के भैया हां केकरा छै रे ई डगर पर संतोष भैया जोरे कटाकटी भऽ तो जल्दी चल ना ई सबटा मन चढ़ाइल नहीं माई के है पैसा दो दो के बहसा दल के हजरिया पर हजरिया हे तू पचास पर रह जा नहीं तो वो नहीं के पितिया नहीं उतार देबो से बुझ रखिया जय बाबा गे, चल तो कोनी महा है चल ना जल्दी आ। ए, चलो ना ये भाई है कतौ जतौ हक मत जाइ छी ये आई घर हम जाए चले चलो ना जल्दी जल्दी ओए फरमाइल होय है गे मैया केकरा मार होई हियै हम कतौ जाओ ये आई घर वाला के खूब मार पीट हो रहल हबा हमरा घर वाला के मार होई है ये केकरा से हां यही घर वाला के पोठिया भाईजी जाने आ हे भगवान इहो दौर पीबा मर्दबा हमरा बुझाई जिया न देतिए चलो त बौआ

आ अहाँ केहन छियै बड़ बुजुर्ग भऽ कऽ अपने सब मारपीट करै छियै हाँ, हमरा बेटा के थूरत आ हम चुप रहब बैठल रहब हैं? तोरा माया दरेग नहीं होता सोई के मारे हो आ तू भुकुर भुकुर खड़ा छे सीखबै धोथिया ई सा कि ओकरा सोई के एक ठुनका माले त हमरा कोई दे लगे दे के दइयो आइए दीदी अहाँ केहन छियै अहाँ तऽ समझदार छियै ने गार्जियन भऽ कऽ केना हाथ उठबऽ लगलियै झगड़ा करऽ लगलियै आइमे कहा तऽ हमर कोन गलती है तोहर सास अगाड़िए से हमरा घरवाला के पीटे छलैया त हम छोड़ दिए छोड़ दिए छोड़ दिए सबसे बड़का गलती में मैं अहा कहिया अहा पैसा द द के अहाँ अपना बेटा के बिगाड़ लिया तई पर एहन दिन देखा पड़ैया गे माँ गे की गयो गे सार हमारा हाथ तोड़ दिल को मुँह छोड़ दिल को बढ़िया चलो। रे बेटा रे हाथ तोड़ देलका माँ रे कुश्ती वाला रे हाथ में लकवा नहीं धो लेलका वाह ए चुप रहू मैं

ये दीदी माथा पर हाथ धऽ के कुछो नहि हाथ ओहिके लागि सोचऽ पड़त सोच लेलिए कनिया हमरा कथी करऽ के है से हम सोच लेलिए आब हमरा नहीं सर से पानी ऊपर भ गेले ऊ कोढ़ीवा मर्दवा हमरा कहीं के नहीं छोड़लके भैर टोला भैर गांव लड़ाइए झगड़ा केने फुरे है मारे पीट केने फुरे है हम केकरा केकरा से फरियाबा जबे लेकिन आब नहीं छोड़बे ओकरा हम सब इज्जत प्रतिष्ठा हमर माटि में मिला के ध दल के आब लास्टे उपाय यह है कनिया ओकरा से हम डिवोर्स चाहे छे तलाक क लेबे ना तू अपना घर हम अपना घर आए दीदी अहाँ के सासु अपना बेटा के नहीं समझावे है के लड़ाई पीट करे है त उ की समझते कनिया गे माय गे बात बुझ न हमरा दे न धोवा हम नहीं पीबो नहीं तो हम पागल भ जबो रे बेटा रे पिए छे तऽ तू झगड़ा करै छे हाथ हम असैर कऽ अइले ग आ फेर जे तोरा ढौआ ढौआ पीबे आ कहूँ ओहो हाथ तोड़ि देलकौ तब नहीं माए आए हम पीबो आ चुपे चापे घरे चल एबो हम केकरो से झगड़ा नहीं करबो तोहर कसम खा के कहै छु माए रे बेटा रे दारू पी कऽ मारि खा लै छै केकरोसँ तोरा बदला लिअ के रहै छौ मारि करऽ के रहै छौ तऽ पहिले हमरा कऽ दे तू झगड़ा फँसऽ आ हम कुहका देबै

तोरा रुपया चाही न त चल बक्सा में से निकाल के दे छी अखन संग में नहीं हां चल चल बुझलह नै ओकरे बहसाइल है सब कथू अहाँ एना करू दीदी एक चोटी हमर बात कऽ के देखू अहाँके घरवला नहि सुधरि गेल तऽ हमर नाम फेर बदलि देब

लगले है बनीसा ए भगवान अहाँ लेकिन चैन से सुतू नहीं दै छियै बड़ निमन काम करै छियै दारू पी लै छी आ मारि करै छी आ मारि खिबाबै छियै हमरा नहि दारू पी लिए के पी लिए के मारलक अहाँके के मारलकै यऽ बिजली दुनू साउस पुतहु मारलक हमरा अहाँ अकेला पीटलक हँ। कोन आधार बिगाड़ कऽ देलियै ओकर रे कोरही बा तेना तऽ बुझाइ हो तोरा कुछो मालूमे नहि हो जानि बुझि कान ठियबै छी नहि एना कर तू दारू छोड़बिही कि हम तोरा छोड़ि दियौ नान केना बात अहाँके ने बीच बीचमे हालो छी दारुए छोड़यके लागि दारू केला छोड़बै हम केला अहाँके छोड़बै ई बात हमरा कहै छी तऽ अपन हम सोच विचारके बातके हम जवाब देबै अहाँके से तेना नहि होइ है अहाँके दारूए पसन्द करू आ नहि तऽ हमरे पसन्द करू दुनूमे से एगो काम करू। पसन्द भेल तऽ ने बियाह भेलै दारू पसंद करू दारू के हमरा छोड़ दिए उमर जीवन साथी है तोरा साहब से पहले हम दारू पिए के स्टार्ट कर रही हाँ तो हम नहीं रहब एहन दर पीबा पर अहाँ पर नहीं रहब हम जाइ छी नहीं रह नहीं नहीं नहीं जाओ ना के नाम आई छोड़ू ना जे बड़ा जो तोरा बिना हम दारू लगे जिंदगी काट लेबे

गे माय गे गे का पूछी ना गे कथी लागल है भूत उत लागल है ती कथी है हमरे से हमरा डर लग हम बन देवी छियौ

ए, हम तोरा क्षमा नहीं करबा तू सब बहुते अत्याचार कर लेले हमरा मजाक मत उड़ै छी हमरा शक्ति के तू आज आजमाबै छ नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं हम बुझाई छी अपन दे अभी माई की तोरा बड़ शक्ति छ शक्ति अपरंपार गदा गदा हम सब गलती स्वीकारै छी हमर बेटा पियै छलै गहबरमे जाइ छलै अब एहन काम नहि करतै हाँ, एहन काम नहीं करता तो बचन दे हमरा आए दिन का बाद हमरा गहबर में दारू पी के हमर सेवक नहीं आता आ सब दिन रोजाना हमर पीरी का निपटो पूजा पाठ करता

ठीक छो ले हम तोरा एक बेर क्षमा कर दे ले हम जाय छो